Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булса иде һәр барчаларыбызга! Һәм һәр барча мактауларыбыз, һәр барча олуглауларыбыз, һәр барча хәмед сәнәләребез, безне юктан бар кылган, һәрберебезне ризыкландырып, һәрберебезгә Үзенең нигъмәтләрен биреп торучы, Үзенең рәхмәте белән безне шушы җир йөзендә йөртүче, шулай ук Үзенең рәхмәте белән безне җәннәтле итүче һәм Үзенең гаделлеге белән Безләрнең арасыннан җәһәннәмле, кайбер адәм балаларын инде җәһәннәм газабы белән газаплаучы Бөек Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә һәр барча хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Һәм безләргә шушы дөрес юлны, әдәп-әхлак рәвешенең иң күркәм, сыйфатын ирештерүче. Безгә Аллаһ Раббыбызның иң зур могҗизасы булган Коръәни Кәримне җиткерүче, галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән, сөекле пигамбәребез Мухәммәд Мостафа саләллаһу галәйһи вә сәлләмгә чын күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Инде, кардәшләрем, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә шушы җомга көннәребезне мөбарәк кылсын. Һәм һәр барчаларыбызга инде Раббыбыз Аллаһ вәгъдә иткәнчә, Үзенең шушы җомга әҗер-савапларын насыйплардан кылсын. Бүген сезгә Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең бер хәдисен искә төшереп үтәсем килә. Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үзенең янында утыручы сәхәбәләргә мөрәҗәгать итеп, Үзенең, ягъни әйтәсе киңәшен, минем бер әйтәсе киңәшем бар, диде. Шушы киңәшемне кайсыгыз тыңлый, кабул итеп ала һәм башкаларга җиткерә. Шуннан инде Әбу Хурайра радыйаллаһу анһу әйтә, Мин я Аллаһның илчесе дип әйттем, ди. Әбу Хурайра шушы мәгълүматны пигамбәребездән кабул итеп алырга әзер иде. Шул вакыт пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулын тотты. Ягъни кулыннан тотты. Бу инде әйтеләсе мәгълүматның ни кадәр мөһим икәненә ишарә ясады. Әгәр дә без кемгә дә булса яхшылык, игелек теләсәк, әгәр дә ул кеше нинди дә булса ялгышуда булса, без аны нәрсә эшлибез? Кулыннан тотып, Әйдә әле читкәрәк барыйк әле, сиңа әйтәсе сүзем бар, дип, аңа үзебезнең киңәшебезне, аның кайсыдыр кимчелек яклары булса, төзәтүне бәйнә-бәйнә җиткерәбез. Һәм Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәссәләм дә Әбу Хурайраның кулыннан тотты һәм әйтте, Аллаһ Тәгалә хәрам кылган нәрсәләрдән саклан, иң күп гыйбадәт кылучылардан булырсың, диде. Аллаһ Тәгалә хәрам дигән нәрсәләрдән, җәмәгать, бу, әлбәттә, безнең тормышыбызда Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләренә дә таянып әйтәбез, хәрамнар да ачык, Хәләлләр дә ачык, шулай бит? Әйе. Бар харам нәрсәләр, бар хәләл нәрсәләр. Һәм нәрсә ул тыелган, нәрсәне Аллаһ Тәгалә безгә тыйган, без аларны яхшы беләбез. Һәм менә шушы харамнардан саклану безне иң күп гыйбадәт кылучылардан кыла. Ягъни әгәр дә без Аллаһ Тәгалә тыйганнардан, Аллаһ Тәгаләдән куркып, Аллаһ Тәгаләне яратып, әйе, Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән шушы харамга, шушы тыелганнан чыксам, ул мине газапларга мөмкин. Әгәр дә без эштә, хезмәттә хуҗаның әйткәнен тыңламасак, ул тыйганнан тыелмасак, безгә хуҗадан шелтә була. Яки безнең премияне кисәләр. Яки безнең, әйе, эштән куылу мәсьәләсе иң беренче чиратка баса. Шуңа да без нәрсә эшлибез? Тыелабыз. Ул тыйганнан тыелабыз. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля харам кылган нәрсәләргә әгәр дә без барабыз икән, әгәр дә кулыбызны сузабыз, аягыбыз белән барабыз, әгәр дә телебез белән харамга керәбез, күзебез белән харамга карыйбыз, Бу очракта безгә Аллаһ Тәгаләнең гаделлеге белән, әйе, җәза булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә инде без Аллаһның хәрамнарыннан саклансак, безнең гыйбадәтләребез тулы булыр. Кайвакыт, кайвакыт намазларга мәчеткә бара алмыйбыз. Кайвакыт иртәнге намазларга уяна алмыйча интегәбез. Төнге намазларга мәхәббәт белән тора алмыйбыз. Һәм моның сәбәбен эшкә сылтыйбыз. Моның сәбәбен дөньяга сылтыйбыз. Ләкин, җәмәгать, кайвакыт безнең менә шушы хәрамнар, тыелганнан, тыелганнан тыелмауларыбыз, һәрбарчасы Аллаһ Тәгаләнең гыйбадәтенә мәхәббәт белән килүгә киртә булып тора. Шуңа да Аллаһ Тәгаләнең тыйганнарыннан тыелу безгә гыйбадәткә карата мәхәббәт тә уята. Шулай ук Раббыбыз Аллаһның илчесе әйтте, Аллаһ Тәгалә биргәннәрдән риза бул диде. Әбу Хурайраның кулын тоткач, Аллаһ Тәгалә сиңа биргәннәрдән риза бул. Ризалык җәмәгать ул безнең тора торган йортларыбызда

Аллаһ Тәгалә мине шушы халәттә кылган, шөкер. Һәм Пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Иң бай кешеләрдән булырсың, диде. Иң бай кешеләрдән. Безнең һәрберебезнең бай буласы килә. Һәрберебезнең мул яшисе килә. Кем хәзер торып басып, Юк, мин фәкыйрьлектә яшәргә. Мин фәкыйрь булып яшисем килә, диер. Беребез дә әйтми. Бөтенебез дә яхшы дәрәҗәгә омтылабыз. Яхшы йортларга, яхшы атларга омтылабыз. Һәрберебезнең яхшы машинада йөрисе килә. Шуңа күрә, менә шушы Аллаһ Тәгалә биргәненнән риза булырга кирәк. Менә бу очракта пәйгамбәребез әйтте, иң байларыннан булырсың. Чөнки әгәр дә безгә Раббыбыз Аллаһ хәзерге халәтебездән артыгракны бирсә, бәлки без масаеп китеп, инде Аллаһны танымас идек. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушы биргәннән безгә түбәнрәк бирсә, без һәрвакыт зарлануда булыр идек. Шуңа күрә Аллаһ безгә үзе белеп биргән шушы халәтне. Шөкер итергә генә кирәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Раббыбыз нәрсә диде? Телисеңме? Шушы Мәккә, Мәдинә үзәнлеген алтын белән тутырам дигән мин хәдиснең мәгънәсен генә әйтәм. Шушы хәдистә телисеңме диде, шушы үзәнлекне алтын белән тутырам дигәч, пәйгамбәребез юк диде. Ә без хәзер әйтер идек, шулай бит? Бер кесәне булса да, я Раббым, алтын белән тутырсаң иде. Юк, юк, диде. Я Раббым, бер көн ач булып, бер көн тук булсам иде, диде. Ач вакытта сине искә алып, синнән сорар өчен, ә тук вакытта синең исемеңне искә алып, сиңа шөкер итер өчен, диде. Менә бу пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең бу дөньядан риза булу җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, күршеләрең белән гүзәл мөгамәлә кыр диде. Күршеләрең белән. Күрше хакы Аллаһ хакы дибез. Инде күршеләр белән яхшы мөгамәлә кыру, күршеләр белән яхшы итеп аралашып яшәү Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Җәбраил минем янга төшеп, күрше хакын аңлатканда, Мин уйлый идем, мин вафат булгач, күршемә дә миннән мираска берәр нәрсә тиярсе, әйе, өлеш чыгарасы, аңа да берәр нәрсә тиядер дип уйлый идем, диде. Ягъни мирастан хәтта күршегә дә өлеш чыгарасы була икән дип уйлый идем, ди. Шуңа күрә күршенең хакы, җәмәгать, бу инде һәрберебезгә кагыла. Һәрберебезгә, авылда торсак та, шәһәрдә торсак та, кайвакыт шәһәр җирендә әле, әйе, аеруча да куркыныч, чөнки бер ел, биш, ун ел торып, кайберәүләр күршедә кем яшәгәнен дә белми. Әйе, шуңа да инде менә бу күрше хакын хаклап яшәү, әлбәттә, һәрберебез өчен, әйе, мөһим, җәмәгать. Шулай ук Пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Күп көлүдән саклан. Күп көлү калебне үтерә, диде. Күп көлү кешенең күңелен үтерә. Әйе, без инде кайвакыт шаярырга яратабыз. Кайвакыт кызыклы хәлләр сөйләргә яратабыз. Моны Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм тыймады. Әгәр дә анда хаклык булса, әгәр дә анда хаклык булса, ялганга гына кермәскә кирәк. Ялганга кермәскә кирәк. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәрбарчаларыбызга да. Иманлылардан булырга, иң байларыннан булырга һәм, әлбәттә, инде, кардәшләрем, һәр барчаларыбызга мөселман булып яшәргә һәм, әлбәттә, күңелләребездә иманны сакларга һәм Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыеп яшәргә һәр барчаларыбызга да насыйп итсә иде.